Morna l-ħabs ta' Kordin fejn għatem il-forka. Il-forka eżatt kif kienet meta f'Malta kienet tingħata il-pina tal-mewt bit-talli.
Hawnhekk ninsabu fil-post magħruf bħala l-forka ġewwa l-ħabs ta' Kordin, il-faċilità kollettiva ta' Kordin. fejn kienu jsiru l-eżekuzzjonijiet skont il-warrants li kienu joħorġu mill-gvernatur tal-gvern koloniali ta' dak iż-żminijiet.
Ftit qabel jinqatel, l-ikkundannat kien jittieħed minn din iċ-ċella lejn il-kappella. Ta' min isemmi li l-ikkundannat kien ikun għamel tliet ijiem dawk li jissejħu kappella. Illi kienu jkunu tliet ijiem fejn huwa kien ikun akkumpanjat minn Patri Kapuċċin fejn kienu jkunu tlett ijiem ta' riflessjoni. Kien jinġieb hawnhekk fejn qegħdin aħna u jittella minn dan it-taraġ.
Preżenti għat-tagħliq kien ikun hemm id-direttur tal-ħabs, tabib, żewġ ġurnalisti, il-kummissarju tal-pulizija, Qabel ma tiġi esegwita l-eżekuzzjoni kien ġie ċċekkjat il-makkinarju tal-forka li qed jaħdem perfettament biex hu jitneħħa bl-inqas dbatija.
Quddiemu kien jiċċekkjat. Jiċċekkjat.
Patrijiet Kabuċċini u persuni oħra magħrufa bħala Rużarjanti Kienu jakkumpanjawh u jitolbu għalih. Imbagħad id-direttur tal-ħabs kien jagħti s-sinjal.
Kien jinġibed il-lever. Ġew kien ikun hawn il-bojja. Bojja, il-bojja kien ikun wieħed mill-istess residenti tal-ħabs. kien ikun wieħed mill-priġunieri, kien jinġibed il-lever u jinfetaħ il-bokka port u l-ikkundannat jaqa' mejjet sopptu hemm taħt. Appena li jkun eh, saret l-eżekuzzjoni kien jitħalla siegħa mdendel hawnhekk biex ikunu ċerti li l-mewt saret.
Sadalittant, kien ikompli jingħad it-talb. Il-Patri kien jibqa' ħdejh sal-aħħar. Hawn Malta kellna ritwal, naħseb li ma jeżisti mkien fid-dinja, fejn kemm ir-Rużarjanti, kemm il-Patrijiet il-Kabuċċini, dak kienu jwegħduhom il-ġenna.
Il-maġġoranza tal-ikkundannati f'Malta, kienu jkunu rassenjati. Din il-forka nħadmet it-tarzna. Iżda ħadd mill-ħaddiema li ħadmu fuqha ma kinux jafu li kienu qed jagħmlu forka. Il-forka nħadmet skont kif jingħad nħadmet ġewwa t-tarzna dak iż-żminijiet u kull ħaddiem li ħadem fuqha ma kienx jaf huwa x'qiegħed jaħdem eżatt. Il-mejjet kien jagħmel siegħa mdendel biex ikunu ċerti li miet. Fejn imbagħad taħt hemm sellun li kien jiġi imneqt, kienet tiġi mneħħija l-għoqda minn monqu minn membri tal-Rużarjanti, mit-tabib tal-ħabs, fejn imbagħad kien jitpoġġa fuq katalet. U fejn hemmhekk ukoll jiġi ċċekkjat mill-tabib. U wara dan kollu fuq il-bejt tal-ħabs kienet tintella tittella din il-bandiera li turi li l-ikkundannat kien kien kien miet. Wieħed josserva kemm hu kbir dal-bokkaport. Min ra l-eżekuzzjoni ta' Hussein, il-bokkaport ma kienx fih iktar minn minn metru. Da bokkaport kbir u kbir ħafna. Jingħad li kien hemm anke l-ħsieb li sar hekk biex isiru eżekuzzjonijiet f'daqqa, ġifieri tista' tgħallaq tnejn min-nies f'daqqa. Il-bokka port jinfetaħ nofsu 'l hawn u nofsu 'l hemm. Jinżel 'l isfel. Jinżel 'l isfel u mbagħad taħt, taħt hemm kuxxini għaliex hekk kien hawn xi ħaġa li li tkexkex u tbeżża' waqt forka kien il-ħoss. Il-ħoss li jsir waqt li jinżel u jinfetaħ dan il-bokka port. Biss ħasbulu għalhekk u jaħbat ma' kuxxini. Hekk kif dħalna u ġew, ħassejna li hawn kienu jiġru affarijiet kiefra. L-għana tiegħi hawnhekk inqisu bħala post ħanetek sagru għax tneħħew ħajt ta' nies. Kemm bħala direttur tal-ħabs u kemm bħala ċittadin u kemm bħala nisrani li għamenix favur bina tal-mewt.
Kull sena L-Arċisqof Mercieqa jżur il-ħabs u jinsisti li jżur il-forka. Dejjem meta ġie l-ħabs dejjem ġie l-forka. U kien ukoll eh, niftakar darba minnhom sal eċċellenza tiegħu eh, mhux żgħir fleta, però kien tela wkoll fuq il-patibolu fejn hemmhekk kien qal tal-bażajra għall-erwieħ